Candelas, dwi'n teimlo fatha bod fi 'di cyfweld â chi tua mil o weithiau dros yr ddwy flynedd dwytha, so dwi 'di rhedeg allan o bethau i ofyn i chi dwi me'wl. Ella 'nai ofyn i chi am gwleidyddiaeth Indonesia ne' wbath. Sgynnoch chi farn ar ar hwnna o gwbwl? Sgynnai ddim 'de. Na?
Na. Gwleidyddiaeth Brasil?
Na. Na? Rhaid i bod.
Oce iawn.
O'n i sôn am bodoli ddistaw felly ma' siŵr 'di'r peth calla i neud. Oce.
Yr albym allan ers wel dip, eitha dipyn wan, dydy? Uh, wythfed o Ragfyr, rhywbeth fel allan. So, Mae dal yn eitha newydd. Um, mi, mi nath o ddod allan yn unlla chydig bach, dod, nath, nath chi recordio fo a'i ryddhau o mewn cyfnod eitha byr o amser. Um, be, be fi hanes o, lle nath chi recordio fo ac yn y blaen? Uh, Wel, fi o'n i'n... Wel, o'n i benderfynu bwcio studio at mis Medi. A wedyn odd hwnne wedyn yn darged i jyst fel wel by raid i ni ga'l albym yn barod. Ie. A wedyn aru ni ga'l dat a weekend yn Hafod sy wrth ymyl Maen Twrog a jyst gweithio'r caneuon allan yn fan 'no am a wsos wedyn oddwn ni yn y stiwdio a recordio'r albym i gyd more or less. O' wnna wahanol iawn i'r albym gynta achos o' chi'n chwara yy stwff yna am o t'o' blwyddyn a hanner solid cyn i'r albym ddod allan do? Do ma' 'di bod yn broses ond dyna odden ni isio mewn ffordd jyst i roid 'yn hunan mewn sefyllfa 'dan ni rioed bod o blaen. Ch' 'dan ni byth isio bod rhy gyfforddus. Hmm. Felly y ffaith bo' ni 'di bwcio stiwdio odden ni'n gorfod neu' albym a wedyn ar ôl golffen recordio isio fo allan cyn 'Dolig so nathon ni recordio fo a rhyddhau o mewn tua tri mis. Sy'n eitha sydyn. Ie. O ran albym. O'n i'n clywed sôn bo' chi'n yym bwriadu yy recordio cwpwl o fersiynau Saesneg o ganeuon yr albym, 'di hyn yn wir? Dwi'n meddwl 'de. Ie?
Yym fel rhwbeth i neud nesa. Yym gneu' ryw Ee Pee fach Sysneg o caneuon sy'n bodoli'n barod. Reit. Jyst i weld lle allwn ni fynd efo rheina. Ie ie. Be' fysa'r bwriad wedyn 'sa chi'n trio neu' mwy o gigs yn Lloegar neu yn yn Ewrop neu be' be' fysa... Dwi'n meddwl yym 'Da ni'n fatha, efo I ka-ching 'da ni'n trio cydweithio a meddwl am ga'l rhyw plygr o ryw fath. Hmm. Gobeithio i hwnna mynd â ni i lefydd 'da ni rioed 'di bod o blaen. Sud 'dych chi'n gweld hynna'n gweithio? Achos ma' ma' ma'n od dydi ti'n t'o' ti'n sgwennu cân a wedyn ti'n rhoid fersiwn Saesneg yno fo ma' 'na ddwy ddadl bron iawn bo' ti t'o' weithie bo' ti ddim isio neud hynna bo' ti'm isio hmm. cyfieithu cân ond ar un ystyr ma'n bechod peidio neud fersiwn Saesneg os 'di'r gân yn dda a bo' ti isio fwy o gyhoeddusrwydd iddi lle 'dych chi'n sefyll ar hynna? Ie dw- 'dan ni rioed fatha dwi rioed 'di poeni amdano dwi'm yn me'wl. Ie. Achos o'r cychwyn efo'r albwm cynta odden ni wastad fel ma' rhai caneuon 'di ca'l 'u cychwyn yn Saesneg a wedyn 'u trosi'n Gymraeg a petha fel 'a felly ie dwi'm bo'. 'Dan ni js ddim 'di poeni. Ma' well peidio poeni amdano fo deud y gwir dydi? A'r t'od po- pobol fydd yn gweld yr fersiynau Sysneg fydd o wel fydd o'm 'run un crowd â sy 'ne yng Nghymru. Na fydd yn gweld o o'r newydd mewn ffordd fyddan. Bydd bydd so dwi'm yn gweld o'n llawer o broblem rili. Nath ni neud sesiwn acwstic heddiw yym ma'n rhoi chi mewn golau bach yn wahanol dy- dych chi'n neud lot o stwff fel 'yn? Na. Mon' mon' Pendi'r Twins sy 'ma ar ga'l ie? Ie ie. Wel diolch am ddo' fewn beth bynnag a yym nâi siarad efo chi yn fuan.